Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар! Сез көн темасы тапшыруын карыйсыз, студиядә Гөлназ Кашаева. Түбән Кама бакчачылары яңа сезонны башлап җибәрделәр. Алда май бәйрәмнәре, бер атналык ял көннәре. Бүген безнең студия кунагы Түбән Кама бакчачылык ширкәтләре ассоциация рәисе э, Илхам Илдар улы Булатов. Хәерле кич, исәнмесез. Хәерле көннәр. Э, бакча сезоны башланды. Э, бөтен э, түбән камалар үзләренең участокларын, бакчаларын тиешле рәткә китерәләр, җыештыралар һәм инде әлбәттә чүпләрен, кипкән үләннәрен яндырга ярамый, шулай бит? Ансы әлбәттә шулай, потому что бүгенге көндә безнең хәзер пожарный надзордан законнар үзгәрде. штрафлар хәзер бар бакчачыларның менә ул яндыручы чүп ташлаучыларга тагын ике меңнән биш меңгә хәтле штраф физлицаларга юрлицаларга аннан да күбрәк шуңа күрә безнең бакчачыларга без үзебез дә собраниелар да аңлатабыз кешеләргә дә аңлатабыз бүтән елларны если урамда ташласалар гына начар иде бүгенге көндә даже безнең пожарный надзор может штраф салырга бакчасының заборның тышкы ягында җыештырмаса тагын. Бүген көндә закон буенча бакчачылар уже үз бакчаларында гына җыештырга тиеш түгел, заборның тышкы ягында тагын җыештырга тиешләр. Коры үлән булырга тиеш түгел, чистартып торырга кирәк. Менә ул инде мусор дигәннән бүген көндә безнең хәзер уже э, Татарстан буенча тагын э, сүз алып барабыз, уже мусорларны, ботакларны, чүпләрне аерым алып барырга. җыерга бытовой мусорны аерым контейнерларга, ботакларны аерым, потому что элек безнең, конечно, ул ТКО контейнерларына, ул менә мусор контейнерына ботакларын ташыйлар иде, мусор ташларга урын калмыйдыр иде. Бүгенге кырыйда алабыз, без инде аны әзерләнәбез хәзер э, опилкага әйләндереп ботакларны, шул ук бакчачылар аларны кире үзләре удобрение итеп алырга мөмкин. И ул безнең экономия дә була акча ягыннан. Свалка хәтле веткалар ташып йөрисе булмый ул ботакларны. Шуңа күрә инде ул яктан алга таба барабыз. Бөтен Татарстан буйлап хәзер ул сүз бара. Җыештырып, порядок ясарга, мусорларны аерым барырга. Чүп мәсьәләсе дигәндә, теләсә кайда, менә барлык бакчачылар теләсә кайда ташлаучыларга, аларга, алар белән ничек көрәшәсез? Ансын инде көрәшәбез э, иң беренче сүз белән аңлатырга тырышабыз. Э, Чырыйлар инде, кеше бит инде кайда җайлы, шунда ташларга тырыша. Шуңа күрә инде аларны да ачуланып булмый, әби бабайлар җыра алып бара алмыйлар, потому что безнең хәзер бөтен җиргә контейнер куеп булмый. Алар инде алып баралар, менергә тиеш. Кайбер җирләрдә таулы җирләр безнең бар менә, бәк җырак алып барга ул мусорны. Алар инде кайда җайлы, шунда ташларга тырышалар. Ә ул- Ташлаган вакытта да без инде җыештырабыз алар артыннан, сразу җыештырырга тырышабыз, трактор техника белән ул ботакларны, мусорларны җыештырып тарабыз, потому что бүгенге көндә экология тоже бәк зур штрафлар безнең, ул штрафларны бирсәләр юрлицоларга, безнең опять-таки ул кеше акчасы, җыелган взнос акчасыннан түләргә туры килә ул штрафны. Әлбәттә, безнең эш шундый. Алар артыннан җыештырып тора, алар ташлап тора. Но бүгенге көндә халык уже хәзер аңлай, теләсә кая бик ташларга тырышмыйлар. Просто мөмкинлек булмаган җиргә генә инде ташыйлар инде. Кая җыела мусор, без шунда тырышабыз контейнерлар куерга, и техника куеп, арбалар куеп, теге вакытында чыгарга тырышабыз. Кагыйдә бозучыларга штрафлар каралганмы? Ул нинди Бар, безнең штрафлар экология буенча да штраф салырга могут, пожарный надзор штраф салырга может. Бүгенге көндә менә ул пожарный безопасность буенча бәк нык тикшерәләр пожарный надзор, шуңа күрә Ул ни буенча кешеләргә элек есе 2000-гә хәтле, бүгенге көндә 2000-нән 5000-гә хәтле штрафлар. Шуңа күрә инде менә кешеләргә аңлатабыз без аны. Хәзер ул табличкалар заказать иттек без бөтен бакча ниләренә, массивларга, кеше остановкаларда шундый информационный табличкалар элеп куябыз без. Пожарный безопасность буенча тоже ул ни буенча эшлибез. Бакчалылык җәмгыятен үстерү өчен берәр республика күләмендә программаларда катнашасызмы? Катнашабыз без э, Түбән Кама безнең иң беренче республика программада катнаша башлады. Аллага шөкер, ул яктан инде рәхмәт әйтәсем килә Айдар Раисовичка. Безнең э, шуңа күрә руководство булышмаса, ул хәтле булдырып та булмый. Бөтенесе өстән тора. Безнең менә Түбән Кама иң күп акчаны алып бардык. Беренче елларда зур юллар ясадылар, күп насослар куйдык, без трубалар суздык. Бүгенге көндә дә эш бара. Былтырдан башланды безнең менә хәзер софинансирование буенча бер сум җыйсак, безгә хөкүмәт хәзер республика ике сум бирә. Ул тоже бәк зур. Былтыр менә без кердек тоже корабельный рощадагы бакчаларга трубалар суздык. Быелга тагы биш миллионлык кердек заявка бирдек. Ул эшләрне инде алып барырга тырышабыз киләчәктә дә ген. Но бүгенге көндә элек если башлаганда ул унҗиденче елларда, унсигезенче елларда бүтән районнар бик белмиләр ие, куркалар ие, рәтен белмиләр ие эшкә. Без инде алдан әзер булгач, безгә инде Аллага шөкер әйбәт булды, Түбән Кама кереп калдык без. Бүгенге көндә районнар күбәйде хәзер, акчасы әзәеп бара. Елда-елда район күбәйгән саен акча әзрәк. но барыбер да инде тырышабыз күпме бирә хөкүмәт шуны алырга тырышабыз потому что акча кирәк ул акча безнең бакчаларга файдасы күрә кешеләрдәген күрә ул файданы шуңа күрә аллаһу шөкер насослар бөтен җирдә яңа безнең трубалар яңа хәзер линияләрне үзгәртеп барабыз киләчәктә инде менә ул программа буенча безнең электролиния буенча вопрос тора Иске линия баганаларны алыштырып, софинансирование белән шайтырып специализированный организацияләргә передавать итәргә, эчтәге линияләрне дә аңа бирсәк, счетчиклар белән кешеләр уже туры Энергосбытка түли ачак ут өчен. И киләчәктә тырышабыз инде круглогаличныйга калдырырга уже кышкы көннәрдә дә, яшәгән кешеләргә дәген киләчәктә шул направление белән эшне алып барабыз. Ә, Илһам Илдарович, ә, юллар турында әйтмәдегез. Менә ул һәрвакытта актуаль сорау. Юллар буенча Программасы бармы ул берәр? как раз программага керә безнең э, юллар, э, линияләр и трубопровод су трубаларын алыштыра. Менә өч направление безнең софинансирование буенча эчтәге юлларны да без ясарга керергә можем. Һәрбер ИСНТ үзеннән заявка бирсә, шулай ук бер сумга ике сум бирә безнең республика. Ул эш тоже алып бара алачак безнең. Бар шундый җуллар ясыйсы, анда да керәбез. Софинансирование буенча, җуллар буенча тоже керергә мөмкин. Любой исенты, заявка биреп, без керергә можем. Автобуслар хәрәкәт башлады. Билет бәясе шул ук? Билет бәяләре шул ук калды, график автобусларның графигы шулай ук калды. Түбән Камада менә мин бит инде хәзер республиканский конференцияләрдә йөрибез. Бөтен районнарда нинди проблемаларны ишетеп торам хәзер барып. Безнең инде Түбән Камада, Аллага шөкер, бөтен автобуслар безнең исполком менә бәк нык булыша. Бакчачыларга автобуслар беләдәген льготалар тоже шулай ук калды. Безнең бүгенге көндә шул май бәйрәмнәренә хәтле автобуслар йөри уже, 24-ннән йөри башлады. Кешеләр күбрәк ниткәч, погода җылынгач, уже еще күбрәк булачак рейслар уже былтыргыча булачак. Графиклар үзгәрешсез була. Бакчага түләү мәсьәләсе. Бу бәя нәрсәдән төзелә? Безнең бәяләр барсы да гына менә былтыргы расходларны карап, кайсы транспортны менә мусорга безнең хәзер бүгенге көндә бәк күп мусор бәясе артып бара инде түләүдән. Элек если без 200 сум, 100 сум гына җыядырыйк мусорга, бүгенге көндә почти 1 меңгә хәтле күтәрелә безнең членский взностан шул мусор чыгарыр өчен генә. Шуңа күрә инде мусор да күбәеп тора, кеше күреп тора аны. И Элек бит таксилары кая булса тагын, ә хәзер менә контейнерлар белән чыгарып торганга күрә, бәясе арта безнең мусорны чыгарганда. Уже законно безнең Гринта чыгара, ООО Гринта һәр бит инде бар региональный оператор безнең, алар белән бөтен СНТлар договор төзелгән. Ансын эшләр бара. Күтәрелә инде сулар бәясе, менә электроэнергия елда артып тора. Без инде артык күтәрергә аерым счетчик аша түлибез бит, әйме? Аерым счетчик кеше үзе өчен түли. Но безнең насослар, менә алар уличный освещение булган җирләрдә менә ул су биргән, уже безнең общий расход бар, ансы тоже взноска керә уже безнең андый ни бар тоже. Ул бәя дигәннән бүгенге көндә безнең менә былтырдан уже закон чыкты хәзер ИСНТ буенча Түләүләрне без бит инде элек кассада җыядырыйк. Әйе. Акчаны наличка белән алалар инде кассирлар. Бакчачылар бөтенесе ышанып бетмидерие. Шуңа күрә бүгенге көндә уже бакчачылар белә, бөтенесе Сбербанк аркылы, банклар аркылы менә с- на расчетный счет акчаны салалар. Бөтен эшләгән эшләр безнең договор буенча официально дип әйтик инде менә хәзер. Әйе. Бөтенесе шуңа күрә дә ген бәяләр артып бара. Элек исебез председатель каядыр ярты бәягә сөйләшеп буладыр берәр эшне эшләтергә, бүген көндә алай булмый, уже официально бөтенесе налоглар түләнә, до копейки, бөтенесе договорлардан, учет бара хәзер, налоговый да тикшереп тора. Шуңа күрә халык бер караганда үзләре тоже тынычланды. Алар уже белә, что акча точно счетка бара уже банк аркылы дип. Бакчачылар арасында сүз бара, скважиналар өчен өстәмә түләүле булачак дип. Ул дөресме ул? Ул э, дөрес ул. Но ул бара безнең Түбән Кама бакчачыларына кагылмый, потому что ул бара безнең лицензияләр алар Татарстан буенча, Россия буенча хәзер закон үзгәрде. Если скважиналар ала икән, юрлицога лицензия булырга тиеш, бөтенесе законы булырга тиеш, счетчиклар белән су алына уже хөкүмәт җире менә. Если инде әбиләр үзләрен кемнеңдер бакчасында анда 5 метр, 6 метр скважина коюсы булса, аңар инде бик бәйләнмиләр, ул нигә нитмәй. Тынычлап су белән пользоваться итәргә могут. Безнең Түбән Камада бөтен бакчалар озерлар кырыенда, Кама кырыенда шул ни белән ясалган, таратылган ул бакчалар кешеләргә. Шуңа күрә бүгенге көндә без андый нигә эләкмибез, Түбән Кама районы эләкми. Әйе, Аллага шөкер, әйеме? Әйе, Аллага шөкер, ул яктан әйбәт ансы, әйе. Андый проблема юк бездә. Бакчаларда чүп контейнерлары җитәме? Җитәрлекме алар? Контейнерлар безнең җитә. Э, без бит инде менә бу программа буенча контейнерларны тоже республика бирде. Урыннарын э, ясадык, специальный контейнер урыннары. И ул контейнерларны просто вакытында чыгарга итешсәк, контейнерлар җитәрлек алар безнең. Җитә, җитә. Просто вакытында чыгарга кирәк. Вакытында просто әз генә контейнерлар переполняться итә безнең. Яз көне, көз көне кеше менә именно субботниклар җитештыра башлаганда халык бит күп. Бер мең бакча, например, алар бөтенесе бер җулы суббота, воскресенье чыгалар. Шуңа күрә, конечно, контейнерлар безнең переполняться итәләр дә, кырыйларына да ташлый. Алып килгән кеше контейнер тулы булса, кире алып чыгып китми бит инде ул мусорны. Кырыена ташлап калдыра. Ну, аны без инде уже понедельникка чыгарга тырышабыз. Сразу вакытында итешәбез. Менә җәй көне уже әйбәтләнә. Болай җитәрлек контейнерлар. Хәзер без зур бункерлар куйдык уже. Кешегә дә җайлы, үзебезгә дә гел. Теге бәләкәй контейнерлар программа буенча калган калалар. Но зур бункерлар да куйдык. Ансы җайлырак уже безнең бакчаларга шундый тимер контейнерлар кала. Илһам Илдарович, дезинфекция үткәреләме кимерүчеләргә каршы? Үткәрелә, без елда төзибез договор Роспотребнадзор белән. Менә бүгенге көндә собраниега специалистларны чакырабыз, тоже собраниега алар килеп аңлаталар безнең яз көне, көз көне без инде аны ясарга тиеш. Особенно кая мусорный контейнерлар тора, шул урыннарны менә кайда мөмкинлек ул тышканнар йөри торган җирләрне инде обязательно үткәрәбез. Роспотребнадзор белән договорлар төзеп, специалистлар килеп, алар аны дезинфекция ясап чыгалар безнең. Если инде кешеләр үзләре теләкләре булса, алар заявка бирәләр безнең бухгалтерия аша. Без инде Роспотребнадзорлар шул вакытта килгәндә кешеләргә дә җибәрәбез, алар кешеләргә дә кереп могут ясарга дезинфекция заявка бирсәләр. Эчтәлекле әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Э, әңгәмәне тәмамлагач, без э, сездән әлбәттә сезнең үзегезнең мөрәҗәгатегез, теләкләрегез безнең Төмән Камалларга җиткерә аласыз. Сезгә бик зур рәхмәт безнең бакчачыларга внимание уделя иткән өчен, шулай күрсәткән өчен. Э, бакчачыларга инде теләгем шул, исәнлек, саулык, бөтенесенә дәген матур гына яшәргә ясын, чирләмичә,